hello guys saka um last video medu tadzidza about mafonts tobva taona how we can put a ma certain types of mafonts that tobva ta ndakutaridzai kwamwe mukwanisa kutora machi mafonts ngakudzai about this zvefourback zvokuti kana ikashayiwa iyi inobva ishandisa this font like that tibva tataura the difference between maservice nemasansary fund in this video toda kutanga kudzidza kustyla a certain uh, tag and in particular for this video toda kustyla a button tag and mamwe matags tichatanga kunyatsomaona kupi kuno kuht kuno kusita kudzidza zvecss ndakazvijamba tichidzidza about html because toda kuti tishotene since this tutorial riro kuti toda kuti tigadzire acertain chi acertain um, application toda kugadzira asocial network and so zvimwe zvinhu ndaijamba zvimwe zvinhu zvine zvichifita in true css mukada kunyanya kutarisa this tutorial rinenge richitasenge risina order sort of but rinotori neorder izvo zviri crucial tichazodzokera zvandakambomenshena i think muvideo 19 kuti tichatanga kudzokera kumasure tichatanga kudzidza toti html yakanyanzomira yoga tonyatsodzidza macomponents almost ese anonyanya kushandiswa toenda kucss toita the same toenda kune javascript language yachatanga futi kudzidza manje manje toita the same and tichinyatsodzidza in detail manje but for now tiri kudzidza zvimwe zvokuti zvine zviita senge zvakasangana ndiri kuda kuti mufamiliarize newhat we call web development and what is programming and saka in this lesson we're learning about a tag rinonzi chi rinonzi um, button and saka chekutanga tanga chandinoda kuita ndinoda kuuya kubod kwedu ndofunga muri kuona kuti bod actually tiri kuno ah, regedzai ndidai so problem yandinoda kusova ndofunga muri kuona kuti t uyu akanyatsogumana nebod hazvisi kunyatsodi kumeka sense sa zvatinoda kuita panapa patinoda kugadzira a div hanti tobva taisa h1 wedu mukati mechi mediv then div irororo tobva tari pachi tobva tari pa padding regedzai tiriti id tobva taiti main and zvichireva ndo muchapinda zvinhu zvizhinji then main iyoyo tinoda kuipa a certain padding zvatakataura so, nyaya dzechi dzepadding pepe saka tikauya panapa pa regai tiuye kuno kuzasi uku tobva tati padding um, toti let's titi 10 pixels tikaseva yesi kuti now haichisina kudi hazvichisina kugumana zvokutombodaro and yapa kuside saka in this video tatiri kuda kudzidza about a pattern tag and button tag ndo rinogadzira mabuttons ese aye kuti zvo unenge uchiti ukaclicka robva raita something ukaclicka zvokuzoita izvozvo kazhinji kai zvinozoitwa nejavascript tichazozvidzidza pamberi apapo tichidzidza maactions kuti ukaclicka button iri ukadai pakadai so chakadai so chinoitika ukaclicka ukadai chakadai so chinoitika handi saka iko zvino huyai tinyore kuti chi tonyora kuti e, pattern pana panenge uchikwanisa kunyora zvaunoda ndopauchanyora kana kuti click me kana kuti pauchanyora kuti zvopress amhenu pamwe anenge ari search o oh, zvine zvichizoenderana pakuda kushandisa tikaseva you see we have this nice button redu iri riri kunokukuya kuti zviite fan ndichangokukandirai ka zvichafa script mbichana but don't get worry ndichingokopai sezvazviri handi toda kunyora panapa kuti on click like this mukati muno munoda kuti munyore kuti alert like this and mobva maisa makotsa mobva maisa masingle kotsa muri kuona kuti kunze kwedu kuno kutaisa madouble kotsa mukati munoda kuti muise zvimasingle kotsa izvi mubva manyora kuti iyi um tonyora kuti chii tonyora kuti mhoroi mese like this and we save saka if we click you see tave nechipop out ichi chiri kubuda ichi chakanzi mhoroi mese apa ndangoita kuti tigadzire chinhu chokuti uone kuti button rinodi rinoshanda zvakaita sei like this saka yes tine button redu rakadai so but tikashandisa mabrowser akasiyana siyana apa each and every browser rinenge riine default yaro ini mukombiyuta mangu ndokwanisa kungowana mm, handizivi kana iri muinternet explorer ihave never used it ni ndinayo rekedzai tivhure neinternet explorer toone kuti inenge ichibudisa zvakaita sei i don't mind zvinasa ndamboivhura ndamboishandisa saka tikakopa link redu tikauya naro kunoku zvikadai so amukuona kuti patoni wokunoku yes vakuda kutraya kuti wozviitika kufanana sort of but uyu anditori different but katoclika ndofunga mukuona kuti akatosiyana nezve each and every browser rinenge riine zvaro zvine zvakasiyana and saka hatoda kudzidza kuti tiri style lebatoni redu iri so that uh, zvive uniform nekumabrows akadi akasiyana siyana and so how do we go about it uh, regai ti okay saka chatoda kuita chekutanga toda kuisa id yedu munguva yekumberi kuno kumobva mati id moti button like this and kana mati baton kuno kutakuuya ku ha infact kana tichingoda kungoshandisa baton apa pa tichine one hatina need yeid tinongonoshandisa uh, zvataitaura payo kuti tokwanisa kushandisa atag sa tikauya panapa pa tikangoti baton like this tinokwanisa kutanga kustyla chi baton red for example let us change the color of the baton and tobva taiti kana kuti red muri kuona kuti kala yetext yebutton redu yave yave red but kana tichida kuchinja color yebutton chero chero what do we do we use background color saka rikadza itete background color like this tobva tashandisa color yedu yaye blue yatosishandisa takashandisa kuno kumusoro kuti zvive uniform tikaseva isi kuti rakubuda rakadai so then let's say kuti um, tiri kuda color yedu kana paita blue color yedu inofanirwa kuita kana white handi saka tinobva taita chi white you see rabuda rakadai but pane izi age iri rikubuda iri to tee tisingaridi kuti zvo ribude rakadai so tikuda kuti ribude riri a bit nicer saka regedzai tingobvisa tinokwanisa kungobvisa kana kuti zvatinokwanisa kuchinja kala regedzai tirebvise handi tobva tati saka apo iyo toshandisa inonzi chi inonzi border handi saka border yedu ticha tichadzidza iko zvino regedzai timboti border none like this zvokureva tabvisa chi tabvisa border saka tikaseva muri kuona yasara yadi changosara chakadai so chisina chi chisina board saka tikadaro another property yatinokwanisa kuapply its padding saka padding inoita sei inoita kuti izvo button redu ritoka kukuririra rionekerewo tobva tari pakana 8 pixels like this anongoona kuti kabutton kedu kanyatsodi kubuda let's say tiri kuda kuti riite zvima round corners umumhandi tine property inonzi border radius musakangamwe ipapo border radius border radius yedu kuti tiapply kwese tichazonyatsozoidzidza netutoro kakosi kedu katazoti kecss ndopachange takuzozvidzidza zvizhinji izvi nditewo saka panapa ndichangoisa zvokuti tinzwisise saka tobva tati 10 pixels saka ndikasevha muchiona kuti tichaita maround corners you see rave nemaround corners but ten dzinei dzakawandisa zvinei zvisisina kunyatsonaka saka rege dzaitisa kana three hamgona kana radai so baton redu radi rabuda mamwe mastyles amunokwanisa sorry mamwe mastyles amunokwanisa kutamba nawo pa um, pabaton pa, pa and anoshanda mastyles akaita sana outline outline chii outline ndoyo kuti muri kuona kuti ndikaklika kuda so pane kablack ako karudii kauri karubuda kabhodhi akakwandi ndo outline so its either unoita outline nani outline obva wati nani like this saka ikona chiro ndikaklika achidi achibudi and saka unokwanisa kuchinja zvinhu zvakaita eh, sekuti outline ukadai so tine outline width which means tikaiti 5 pixels izvezvi izvi and unchaona kuti pachaclicka outline hainyatso zvave kuoneka hai 5 pixels dzacho tikati outline color rwedzetiti outline color tobva tati kana iyi yakayellow green handizivi wanisati ndambosangana nayo tikadai so anongoona kakala kakubuda keoutline kedu kuti katove keimwe color saka for now regedzai tiisiye iri pachi iri outline yedu yakadai sotobva taiti nani then chinhu chokupedzisira sati tapedza vhidhiyo rino iri toda kuti paunofambisa mouse panapapa yobva yachinja yobva yaita border reblue iro robva raita background yewhite necolor yechi yeblue just like zvatakangoita kunoku saka im sure kuti wamwe makuziva tiri kuita sei tiri kushandisa huvha like zvatakamboshandisa tiringoya pana baton panapa and tobva taisa colon tobva tati huvha like this and saka mastyles ese atiri kuda kuti achinje ava kuuya kupi akuuya muno muhuvha saka tiri kuda for example kutanga nebackground color tiri kuda kuti ite yewhite and then color iyi color ye text yedu toda kuti ite yechi ye blue iyo and uh, tikaseva tikauya tikadai so amukuona kuti yave yewhite neblue but hatichaoni parutangira button red because mabackground afanana nemain ji nemain background and saka tikauya kuno takuchiti border yaya tamboti nani takuti border saka border inotora mavalues akaita sei border inotora color inotora with kukura kweborder and another thing chainotora inotora border type muchazozviona saka ngatange taisa kala yedu toti iyo ndo kala yedu andi toti space taisa space tobva tanyora chi with tiri kuda kuti border redu ringe rakakura two pixels andi then toda kuti zvo border redu ringe riri solid border saka tine solid tine tine doted sa tikadai so manje ani mukuona kuti tauti tikadai so manje yakubudisa chi yakuchinja yobva yatisira chi this this border like this saka ndo ndo ndo zviripo pachi pa pa pa pahova pedu pamabuttons edu saka ya ndo zviripo pa pamabuttons um next video we are going to learn about a new tag inonzi an input tag yokuti iyo tichaishandisa pakawanda musocial network medu handi yekuti tikwanise kusiya user achikwanisa just like zvinei zvakaita sejipawo yekuti ukaenda unokwanisa kunyora something kana paya pekuti post mekuti unokwanisa kunyora something se input yetext ndo zvatiri kudzidza munext video and so stay tuned toona munext video thanks for watching see you in the next video